چی دەبێت ئەگەر هەر ڕووبارێک کە پیسی بکەیت برینێک بخاتە سەر جەستەی خودا؟ لە شۆنێک لە مەڵبەندی نێوان ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستان لە دوندی چیاکانی زاگرۆس یەکێک لە کۆنترین و کەم ناسراوترین پێکاتە ئاینیەکانی جیهان دەژین کە خۆیان بە یارسان یا ئەهلی هەق یاخود کاکەیی بەناو دەکەن. بە پێی خەمڵاندنەکان دوو بۆ سێ ملیۆن کەسن. زۆربەیان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە پارێزگای کرماشان و ژمارەیەکی بەرچاویش لە باشووری کوردستان لە پارێزگا جیاجیاکاندا دەژین. یارسانیەکان. بۆ ماوەی چەندین سەدەیە لە ژێر ستەمی ئازار و سڕینەوەدان. بە گشتی لە سیاسەتی فەرمی وڵاتانی سەردەستی کوردستاندا دەرفەتیان پێ نەدراوە. نەریتی یارسانی پتر زارەکییە. لێرەدا نە کتێبێکی پیرۆزی ناوەندی و و نە هیچ پلەبەندییەک لە شێوەی کلیسا لە ئارادا نییە. زانیاریە پیرۆزەکان لە ڕێگای هەزاران شیعردا پارێزراون و دەگوازرێنەوە کە پێیان دەوترێت کەڵام یاخود گوتارە ئیلاهیەکان. ئەمانە لە ڕێگای نەوەکانەوە بە زارەکی دەگوازرێنەوە. کەواتە ئەم ئایینە لە ڕێگای یادەوەریەوە هەناسە دەدات. و زیاتر لە هەزار ساڵە کە بە بێ دەستکاری وەک خۆی درێژەی بە ژیان داوە. ئایینی یارسانی لە سەدەی چواردەهەمی زایینیدا لە لایەن سوڵتان سەهاکەوە لە ناوچە شاخاویەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پەرەی پێدراوە بەڵام ڕەگ و ڕیشەی کۆنترە. توێژەران. ئایینی یارسانی بۆ ئایینی کۆنی میزۆپۆتامیا، شامانیزمی کوردی و نەریتی زەردەشتی دەگەڕێننەوە. یارسانی باوەڕی بە دۆنادۆن یاخود کۆچی ڕۆحەکانە لە نێوان بڕگەکانی ژیاندا. واتە سیستەمێکی گەردوونی کە ڕۆحی مرۆڤ بە هێواشی لە ڕێگای بەجەستەبوونەوە، بۆ چەندین جار بەرز دەبێتەوە. ئەمە ئایینێک نییە لە پەراوێزی مێژوودا، بەڵکو خودی مێژووە کە خراوەتە ناو ئاواز و گۆرانییەوە. با باسی فەلسەفەی ژینگەیی لە ئایینی یارسانیدا بکەین. لە ناو دڵی گەردوونناسی یارسانیدا چەمکێک هەیە کە هەموو شتێک دەگۆڕێت سەبارەت بەوەی کە چۆن جیهانی سروشتی دەبیندرێت. لێرەدا جیهان پاشخانێک نییە بۆ ژیانی مرۆڤ، کەرستەیەکی خاو نییە، سامان نییە، بەڵکو ئاوێنەی هەقە، ئاوێنەی هەقیقەتی ئیلاهییە. دەقی پیرۆزی یارسانی دەڵێت، زیان گەیاندن بە ئاوێنە ڕێگرییە لە تیشکدانەوەی. بیر لەوە بکەوە کە ئەمە بە چ واتایەکە. هەر کردارێکی تێکدانی ژینگە، بۆ نموونە پیسکردنی ڕووبارێک، سووتاندنی دارستانێک، ژەهراویکردنی سەرچاوەیەکی ئاو، ئەمانە تەنیا زیانێکی ژینگەیی نین، بەڵکو پچڕانێکی خودایین، برینێکن لەسەر ڕوخساری خودادا. وە بەڵام باوەڕی دۆنادۆن یاخود گواستنەوەی ڕۆح، لە باوەری یارسانیدا ڕۆح لە نێوان ژیانەکاندا جوڵە دەکات، لە مرۆڤەوە بۆ مرۆڤ، خول لە دوای خول. تەنانەت هێندێک نەریتی زارەکی هەڵوێستێکی توندڕەوتریان هەیە و دەپرسن، ئایا ڕۆح لە چوارچێوەی مرۆڤدا دەمێنێتەوە یاخود سنووری مرۆڤیش تێدەپەڕێنێت؟ چی دەبێت ئەگەر ئەم ئاژەڵانەی کە لەم بنارەدا دەلەوەڕێن ڕۆحی کەسێکیان هەڵگرپێت کە ئەوینداری ئەم نیشتمانە بووبێت؟ چی دەبێ ئەگەر ئەو دارەی کە ئەمڕۆ دەیبڕیتەوە، جەستەی داهاتووی تۆی داڵدە دابێت؟ ئەم چیرۆکە بەردەوامە. پرسیارەکە ناگۆڕێت. بگرە قووڵتر دەبێتەوە. ئەگەر جیهان ئاوێنەی خودایە و ئەم ئاوێنەیە درزی تێبکەوێت، چ ئەنجامێکی لێ دەکەوێتەوە؟ لە جەمخانەکانی یارسانیدا چراغەکان هەرگیز ناکوژێنەوە. چراغ یا چرای ڕۆنی پیرۆز تەنیا بۆ ڕازاندنەوە نییە. ئەمە بەیاننامەیەکی ئیلاهییە، ڕووناکی هەقە کە لە هەموو زیندەوەرێکدا ئامادەیە، هەموو بوونەوەرێک، هەموو ئێکۆسیستەمێک، هەموو کانییەکی شاخ. وشەی یارسانی بۆ کوژاندنەوەی ئەم ڕووناکییە خامۆشییە. کاتێک زانایانی بایۆلۆژی باس لە لەناوچوونی جۆرەکانی زیندەوەر دەکەن، زمانێکی زانستی بەکار دێنن. بەم شێوەیە زاراوەی لەدەستدانی فرەچەشنی زیندەوەران، واتە، داڕمانی ئێکۆلۆژیک. بەڵام یارسانەکان وشەیەکی جیاوازیان هەیە، خامۆشی یاخود ڕێگری لە ئامادەبوونی خودا. ئاو لە ڕێوڕەسمی یارسانیدا پێگەیەکی پیرۆزی هەیە. کانیا و ڕووبار و باران کەمبەها و ئاسایی نین، بەڵکو ئاماژەن بۆ ئامادەبوونی خودا. بۆیە پیسکردنی ئاو هەر بە تەنیا ئازارێک نییە، بگرە بێڕێزی کردنە بە خودا. وە هەر ئەوەیە کە ئەخلاقی ژینگەیی یارسانی لە زۆربەی چوارچێوە مۆدێرنەکان جیا دەکاتەوە. ئەم ئەخلاقە تەنیا پەیوەندی بە دەرەنجامەکان و بەردەوامییەوە نییە بۆ نەوەکانی داهاتووی مرۆڤ، بەڵکو پەیوەندی بەوەوە هەیە کە جیهان چییە. ئەگەر جیهان پیرۆز بێت و ئاوێنەیەکی زیندووی خودایی بێت، کەواتە پاراستنی بە تەنیا سیاسەت و کارگێڕی نییە، بگرە جۆرێکە لە نزاکردن. زنجیرە چیاکانی زاگرۆس واتە زێدی یارسان لەسەر یەکێک لە پێکهاتە جیۆلۆجیکە دەوڵەمەندەکانی نەوت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەڵکەوتووە. ئەو خاکەی کە لاهووتگەرایی یارسانی پێی دەڵێت ئاوێنەی پیرۆزی خودایی، بەڵام لەم سەردەمەدا خەریکە لە پێوەرێکی پیشەسازیدا هەڵدەکۆڵدرێت و دەسووتێندرێت. ئەو کۆمەڵگەیەی کە یەکێک لە ئاڵۆزترین فەلسەفە ئێکۆلۆژییەکانی جیهانی پەرە پێ داوە، لە ئێستادا هیچ پێگەیەکی یاسایی نییە بۆ پاراستنی ئەو سروشتەی کە فەلسەفەکەی لەوێوە سەری هەڵداوە. بۆیە دەگەڕێینەوە سەر ئەو پرسیارەی کە لە سەرەتادا باسمان کرد، نەک وەک مێژوو، بەڵکو وەکو قەیرانێک کە ئێستا ڕوو دەدات. کۆمەڵگای یارسانی لە دیاسپۆرا خەریکە ئەم فەلسەفەیە بۆ شارەکانی ئەوروپاش دەگوازێتەوە. لە ماڵەکانیان لە هامبۆرگ و ستۆکهۆڵمدا چراغ دادەگیرسێنن. ڕێوڕەسمی دۆنادۆن بە دووری چەند هەزار کیلۆمەتر لە زاگرۆسەوە ئەنجام دەدەن. یارسانیەکان هێندێک پرسیار ئاراستە دەکەن کە فەیلسوفەکانی ژینگە لە زاکۆنکاندا وا تازە دەیخەنە ڕوو. بۆ نموونە، ئاخۆ قەیرانی ژینگە تەنیا کێشەیەکی تەکنیکییە؟ یاخود کەموکووڕییە لە تێگەیشتندا؟ واتە بێتوانایەکی بەکۆمەڵە لە بینینی جیهان وەک بابەتێکی جگە لە سەرچاوە؟